Köçe tarapky otagyň penjiresi şakyrdap açylanda, Gaýyp oýa ýatyrdy. Şyhmyrat gelendir, diýip, ol ýatan ýerinden çak urdy. Durşy bilen gulagy öwrülip, goňşy otaga diň saldy. Birazdan aýalynyň ýarym pyşyrdy bilen gepleýän sesi eşidildi. Ýuwaşyrak, Gaýyp ýatyr-a. Oýanaýmasyn. Oýananda näme? Gaýyp ýalňyşmandyr. Pejiň turbasyndan çykýan ýalys güňleç ses penjireden geleniň Şyhmyratdygyny tassyk etdi. Şonda-da gowy däl-dä. Men beýleki äpişgäni açyp goýdum ahyryn. Şakyrdadyp ýörmän şondan giräýmeli ekeniň. Köwşüňi nirede goýduň? diýip, Gaýybyň aýaly gepleýärdi. Onsoň hiç zat eşidilmedi. Gaýybyň aýaly Züleýha, Myhman mediwan gelende bolaýmasa, köplenç başga otaga göçüp, ärinden aýra ýatardy. Telim gün bäri bolsa, mekdebiň bedenterbiýe mugallymy Şyhmyrat giçden soň penjireden girip, Züleýhanyň ýanyna gelýär. Bigäne erkek kişiniň il ýatansoň bukdaklap, kesekiniň Nikala aýalynyň ýanyna näme iş bilen gelýänini Gaýybyň akyly kesýär. Birki gije ýatman, ukyny harama çykaryp, olaryň gürrüňini-de diňledi. Oýnaş bilen Ograşyň arasynda, elbetde, döwletli gürrüň bolup bilmez. Şyhmyrat bilen Züleýhanyň ukudan galyp diňläniňe degmeýän gürrüňlerini Gaýyp halamady. Eýsem, indi Gaýyp nätmeli? Dogrusy, ol aýaly bilen Şyhmyradyň bu bolup ýörüşlerini oňlanok. Ýöne seniň öz ýanyňdan oňlap-oňlamazlygyň bu başyna gidenlere jinnek ýaly kär etmesene. Şulaň şu bolup ýörüşleri bolanok, men ony oňlamok diýeniň bilen ýagdaý üýtgänok. Nätmeli? Gaýybyň kellesine bir pikir geldi. Äpişgelere gözenek goýdurmaly. Ynha ertir birigün aýlyk berilýär. Züleýha aýtman, bazar çykaga-da demir gözenek satyn alsaň. Aý, ýok, ol bolmaýar. Züleýha ony etdirmeýär. Gözenekleri sat-da, aýlygyňy elime getirip ber! diýip galmagal eder. Eýdip-beýdip gözenek goýaýanyňda hem, Penjire bolmasa gapy bar-a! diýip, Şyhmyrat işikden giriberse nätjek? Bar işigem içinden kiltläp ýatdyňda, heleýiňi nädip saklajak? Ýok, başga bir ýol tapmaly. Edil häzir üstlerine giribem, Gaýybyň utjak zady ýok. Halypa, heleýiň özi göwneýä! diýip, Şyhmyrat hakykaty wazladyp, ýüzüňe basaýsa nädersiň? Züleýha-da onuňka galat diýmese, gaýta, Hawa, özüm göwneýän, edibiljek zadyň barmy? diýäýse, heý, boldugymy? Garaz, ýatanyň üstünde turan-giren halaty gowulyk bolmaýar. Züleýhanyň talagyny bermek baradaky pikir hem dürs däl. Sebäbi otuz ýaşap, aýaly bilen aýrylyşsa, Gaýybyň il içinde galanja abraýy-da döküljek. Bir oňatja maşgala tapyp, ikinji gezek öýlenmek baradaky gury hyýaldan hem daş durmaly. Ýogsa iki aşdan galan bolarsyň. Çünki senden çaga ýüzi düşmejegini bilse, kim saňa heleý bolsun? Aslynda saňa heleý nämä gerek? Seň özüň heleý-ä. Erkek eşigini geýen heleý! diýip Gaýyp özüni günäledi. Şyhmyrat bilen bolsa bellisini edip boljak däl. Çola ýerde pyçakly-paltaly topulsaň, şu günüňi özüňe köp gördügiň bor. Meselem, aýagyňy sallap türmä gidersiň. Pyçakly-paltaly topulmaga sende gaýrat bir barmy, Gaýyp? Gaýyp ýerden ýeke çykan däl. Agalaryna, inelerine duýduraýmaly. Şeýtse emele gelen ýagdaý azdy-kände oňyn çözüljek. Emma sen ertir iliň günüň ýüzüne nädip seredersiň? Belanyň körügi seniň özüňde ahyryn. Eýtse nätjek-ä? Gara başyňy alyp, ümdüziňe gaçyp gitjekmi? Ýa utanman hökümede ýüz tutjakmy? Gowusy şol bassyrmanyň aşagyndan asylyp öl. Ýataýyn, ertirem daň bilen işe gitmelidirin, diýip, Gaýyp pallady. Birazdan soň uka gitdi. Züleýhanyň pikiriçe, zenan gözelligini duýmak erkek kişiniň borjy. Erkek kişi aýalynyň göwnüni tapmalydyr, oňa hoş söz aýtmalydyr, mylakatly garamalydyr. Şeýtse, aýal ondan mährini gysganmaz. Gerek bolsa, nokda saçlaryny tüwse edip, äriniň ýörejek ýollaryny tüwselär. Şunlukda, är-aýal söýenişer-de, dünýäniň ähli zadyny ýeňip bilýän ägirt güýje öwrüler. Niçikmi? Äriň aýal diýlen jynsyň dünýesine düşünmeýärmi? Sen dünýäň bar eşretinden mahrum. Aýal mährini bilmeýän erkek kişi nadandyr. Ynha, meselem, Gaýyp. Heý, şuňa erkek diýip bormy? Zenan görende ýüregi gobsunmasa, ol-a Züleýha ekeni, peri peýker bolaňda ne peýda. Gelin bolup gelen mahallary Züleýha muňa kän yhlas etdi. Züleýhanyň maslahaty bilen Gaýybyň özem lukmany telim gatnady. Tebibe-de bardy, em aldy. Ýöne Gaýybyň aýala bolan garaýşy üýtgemedi. Bu ýagdaý Züleýhany örtese-de, Gaýybyň göwni bir ýaly düňderilip ýör, ir bilen işine gidýär, agşamlyk gelýär, nahar edinip ýatýar, ertesi ýene işe gidýär. Onuň şäheriň haýsy edarasynda näme iş edýänini Züleýha dogrusy bilenok. Bir gün Züleýha onuň göni bäbenegine seredip, Sen erkek däl! diýibem gördi. Gaýyp nätsin, ýüzüni sallap otyr. Mahal-mahal Züleýha oňa paýyş sözler bilen sögýär. Gaýyp sesini çykaranok. başyny aşak salyp dymýar. Şonda ol Züleýhanyň gözüne nähak şarpyk iýen neresse çaga bolup görünýär. Gaýyp gaty gahary gelende, Boldy et-how indi! Masgara etdiň! diýip gaýtargy berýär. Şol wagt Züleýha onuň gözlerinde ärine mahsus bolmadyk dogum görýär. Züleýha bir eýýäm Gaýyp bilen aýrylyşjakdy. Başga äre gitjekdi. Ýöne o diýeni hiç ugruna bolmazdy. Çünki ikisiniň ejesi dogandy. Aýrylyp gitjek ýeriň nire? Aýrylyp gidäýeniňde-de kime barjak? Boý oglana tapdyrmaýa. Tapdyraýanda-da onuň başyny aýlamaga Züleýhanyň güýji ýetmez. Hany indi öňki Züleýha barmy? Hawa, telpä gagan kändir. Ýöne seniň maňlaýyňdan kim çykjak? Ana, şo näbelli. Barybir perzent küýsegi Züleýhany biparh goýanok. Eýsem-de, dünýeden zürýatsyz ötmek duýgusy Gaýyba ezzet bermeýärmi? Bir gezek ol Züleýhanyň ýanynda şu hakda agzady, hossarlarynyň birinden ogullyk perzent almak pikiriniň bardygyny, beýleki önelgesiz adamlaryň-da şeýdýändigini ýaňzytdy. Züleýha göwnemedi. Gurt çagasyndan ekdi bolmaz diýdi. Gaýyp, bilýäňizmi nämä güýji ýetýär? Diline. Onuň keýpine adamlary aldamakdan, ýalan sözlemekden, kezzapçylyk etmekden başga oňarýan zady ýok. Ýalan sözlemäge-de bijaý ökde, sepini bildirenok. Özem aldanan adamlaryň bolşundan keýp alýar. Iş tükenen wagty o deýýus Züleýhany-da it oýnan ýaly oýnap ýör. Ýogsa kän gezekler uçugyny hem aldy. Ine Gaýyp şeýle adam. Şularyň şu bolup ýörüşleri hiç bir kowakata syganok, diýip Gaýyp öz ýanyndan Züleýha bilen Şyhmyrady ýazgarýardy. Züleýha-ha ärli heleý. Şyhmyradam heýleýli zatly, birgiden çagasy bar. Bular şagal ýaly uzak gije ýatman beýdişip ýörseler, Men bilmediksirän bolup gezsemem bir gün bolmasa ertir üsti açylar. Dabyn ussanyň heleýi miwe ýaly öň etegini dişläp gep gözläp ýörenin biri görse hä bar onsoň şo gijäň özünde ymmata belentgi borsuň. Şeýdibem iki arada men biabraý, masgara bolaryn. Onsoň öňýötenem giçden soň it örüzip köçe tarap gäpişgäni kakar durar. Aý ýok, munda namydar bolmaz. Näme-de bolsa bir zat etmeli. Öýünde dörän adatdan daşary ýagdaý ynha indi telim gün bäri Gaýyba ynjalyk berenok. Bulary al-hile salyp, emel bilen kär edip bolmazmyka? diýip ol pikirlenýärdi. Gaýybyň ýanynda ýalan söz gyt däl. Ejeň ýaranok diýdiler. Iki gün bäri ýüregini tutup ýatyrmyş. Git-de sorap gel, diýäge-de Züleýhany aldap, atasy öýüne iberäýmeli. Ýöne munuň soňy puç. Züleýha irden gider-de, günortana yzyna geler. Nä oýnatgyň barmy, ýerçeken? diýip galmagal eder. Onda Şyhmyrada bir emel etmeli. Meselem Şyhmyrat işde wagty göni aýalynyň ýanyna baryp, Äriň gijesine nirä gidýänini, näme edýänini bilýäňmi? diýmeli. Pylanylarda üýşüp kart oýnaýarlar, diýip bir kartkeşiň adyny tutaýmaly. Ähli ýygnanjaňy bir gün karta goýar, jaýyňyzam utdyr, diýibem gorkuzaýmaly. Ýa-da Şyhmyrat her gün gije tirýek çekýä. Ynha bir gün tutulyp işden kowular. Işden kowulany bilenem sypmaz. Çagalaryňy döküp türmä-de gider. Ahmal bolma, diýmeli. Göwnüne güman gitmez ýaly, tirýekgilerdir kartkeşleri çemine garap tutup, türmä dykyp ýören birki sany tanşym bar. Ana hol pylany bilen pylanyny Güm gidene ýollanam şolar. Eýýämden ugruna çykyp, Şyhmyrat dagynam göz astyn alypdyrlar. Biziň-kä bir duýdurmak diýäýmeli. Onsoň Şyhmyrat kim aýtdy diýip aýalyny gysar. Aýalam Gaýyp aýtdy diýer. Onsoň Şyhmyrat öňküsi ýaly penjireden gelmez. Göni işikden geler. Gaýyba-da, Halypa, men-ä seň heleýiň ýanyna geldim. Senem meň heleýimiň ýanyna baryp, Şyhmyrat-a meň heleýim bilen ýatyr diý-de, aýdaý, diýer. Kart oýnaýa, tirýek çekýä diýip töhmet atypsyň. Meň günüm bulajak bolupsyň. Şoň üçin seni türmede çüýrederin diýip haýbat atar. Türmä basdyrmakdanam gaýtmaz. Gaýyp pylança ýyl alyp türmä gidiberse, Şyhmyrat üçinem kem bolmaz. Belki Züleýha-da şony isleýändir. Gaýyp öýde wagty ymmata sygmajak wejeralyga baş goşup ýören Züleýha bilen Şyhmyratdan her zat çykar. Gaýyp hopugyp zöwwe ýerinden galdy. Näme etmeli? Agşam gaýyp ýatmady. Köçe tarapky otagyň gapysyna gulagyny goýup, Züleýha bilen Şyhmyradyň gürrüňini diňledi. Çaga galsa, aýyrtmaly borsuň, diýip, Şyhmyrat maslahat berýärdi. O näme üçin aýyrtmaly borun, aýyrtmaryn, diýip, Züleýha ters gürrüň edýärdi. Beh, beh, aýyrtman nä? Eýsem, şu ýaşdan soň doguraýjakmy? Diýip, Şyhmyrat geň galýardy. Züleýha torsarylyp. Hawa, dogurjak. Näme şu ýaşdan soň diýen bolup, entek otuzam ýaşamok? diýýärdi. Men saňa neme diýjek bolamok, garrapsyň diýjek bolamok. Ýöne şunça ýyl ärli halyňa dogurman, indem çagalap beýleki edip ýörseň birhili bolmazmy? Nämesi birhili bolsun? Maňa nä, çaga dogurmak gadaganmy? Ýa gysyr sygyr ýaly topugyma gan degirmän müjerred ötmelimi? Menem goltugyma çaga alyp perzent söýmeli ahyryn. Hudaýyň bermedik zadyny alyp bilmersiň, diýip, gapy diňläp duran Gaýyp öz ýanyndan akyl satdy. Sen meni söý, ine men bar-a, Diýip, Şyhmyrat çyn gatyşykly degişdi. Seň öz ýeriň bar, çagaň öz ýeri bar. Onsoň birsellem ikisindenem ses çykmady. Bö, sen çunuňmaý? diýip, ahyry Şyhmyrat dillendi. Hä, saňa çaga dogurjak diýip oýun etsem gowumy? Aý, şu gürrüňi-how, oýun edibem aýtma. Birhili çuna meňzäp barýa. Hüm, sen henizem maňa oýun edýändir öýtýäňmi? Gepiň gysgasy Züleýha sen menden çaga dogurmarsyň. Doguraryn, dogurmarsyň. Şyhmyrat, bular ýaly hökümli gürrüňi git-de öz heleýiň ýanynda aýt. Hä, haý berekella, sögüşäýbilsediler, diýip Gaýyp begendi. Goýaly-la şu gürrüňi, Züleýha! diýip, Şyhmyrat Züleýhany öz ugruna kowdy. Men-ä seň ýanyňa ukudan galyp dynç almaga gelýän, sen bolsaň. Dogry-da, käşgä öz adyňy geçiren heleýiň bolan bolsam? Men seni nädip öz adyma geçireýin? Meň heleýim bar. Men saňa heleýiňi kowup meni al diýemok. Onda näme? Şyhmyrat, men çaga dogurjak. Böh, nähili heleý eken-aý bi. Sen diňe öz işiň bitirenini bilýäň. A-how, adam, sen boljak zadyň gürrüňini edeňog-a. Bolar, näme etmän? Bolar, näme bolman? Bolarmy hä? Eýse nädip bolsun? Şu wagt sen çaga dogursaň, iliň näme diýjegini bilýäňmi? Aý, ildir-dä diýer goýar. Assa il näme diýsin? Meň ärim bar, zadym bar, iliň nä işi? Eý, seň äriňi bilýän däldir-ow? Hawa, bilýän däldir. Çagasy bolman, bolman bolýanam bar-a. A sen öz äriň näme etjek? O nähili näme etjek? Sen häzir çaga dogursaň, gaýyp biler-ä, o çagaň özüňki däldigini. Bilmez. Bilmezmaý bilmezmi? Hiliňiz bir jaýda ýatyp o nähili bilmez? Men oň boýnuna goýaryn. Sen o tarapdan arkaýyn bol. Men-ä boýnuma alman. Hany etmedik zadymy boýnuma goýubilseň goý-da, göreýin, diýip öz ýanyndan gaýyp gaharlanjak boldy. Onsoň birden, Seň ol är diýip saklap ýören zadyň, boýnuny almasa nätjek? Men seň bilen ýatamogam welin, bu çaga nireden geldi, kimden aldyň muny? diýäýse, näme jogap berjek? Geple, näme jogap berjek? diýip, Gaýyp öz ýanyndan Şyhmyrat bilen deň gopdy. Hym, Aý, oň ýaly zady sorabam durasy ýok. Onsoňam aş saýlap ugramda men oň ýanynda ýataryn. Çaga galypdyr diýibem aýdaryn. Birden soraýsa nätjek, kimden diýäýse näme diýjek. Men oňa senden başga ärim barmy diýerin. Eňek bermen, ynandyraryn. A men ynanman, şonda nädersiň, hä? Edip gaýyp içinden haýbat atdy. Haý, näbileýin-dä, Züleýha. O zatlaň hasabyny özüm taparyn, diýip, Züleýha arkaýyn gürledi. Ýene birsalym dymansoňlar Şyhmyrat, Heý, Züleýha, şu pikiriňi taşla! diýdi. Gaýyp öz aýbyny bilýändir. Bolmajak zady edip birden nemedäýme. Nämedäýme? Bulaşaýma. Bulaşman. Ony öňünden bilip bilmersiň. Bulaşsamam saňa azarym ýetmez. Wah, şu maňa azaryň ýetermika diýip gorkýan-da. Soň ikimizem birden masgara bolup. Masgara borusmy? Äre çykmadyk halyna ejesiniň öýünde çaga dogrup ýörenler masgara bolsun. Onsoň birden o dogran zadyň maňa meňzäberse nätjek? diýip Şyhmyrat iňkisli sorag berdi. Meňzemez. Birden meňzäýedi-de, nätjek? Diňe saňa meňzemez-ä, maňa-da meňzemeli bor-a. Onsoňam saňa meňzäýende-de kim şu ýa Şyhmyradyň dogmasy öýdýän diýip yzarlap ýörsün, diýip, Züleýha parahat jogap berdi. Aý, bor-da, gör özüň. Erteki gün meni nemetmeseň bolýa, diýip, Şyhmyrat ahyry ylalaşdy. Men ony saňa aýtmanam dogry bilýän. Şonda-da edebiljek zadyň bolmaz. Ýöne seniňem pikiriňi bileýin diýip aýdýan. Diýip, Züleýha şondan soňam bu gürrüňi goýmady. Sen birhili soňky döwürde semreýäňmi, nämemi? Hany gel meň ýanyma, Diýensoň, ikisindenem ses çykmady. Birazdan Züleýha. Heleýiň ýanynda-da şular ýaly ölüp-öçüp barýaňmy? diýip sorady. Üstünde ölüp-öçer ýaly heleýim bolsa seň ýanyňda nä körüm bar? diýip, Şyhmyrat jogap berdi. Bular-aý walla utananoklaram-aý, şoň ýaly suwjaryşyp-süýjeşer ýaly näme barka? diýip Gaýyp öz ýanyndan geň galdy. Pallady. Ýatmalydy. Ertir ir bilen turup işe gitmelidi. Ýatyş düşegine geçse-de, mahaly bilen Gaýybyň gözüne uky gelmedi. Ertesi Gaýyp ir bilen işe diýip çykan-da bolsa, şähere gitmedi. Şyhmyradyň duldegşir goňşusy Annaguly jalaýyň öýüne bardy. Annaguly jalaýyň aýaly Aknabat ärini işe, çagalaryn hem mekdebe ugradyp, ertirlik çaýyny ýaňy öňüne alan eken. Gaýyp bärden baranda ol, Annaguly-ha şu wagtjyk işe gitdi. gitdi? diýip heniz sorulmadyk zada jogap berdi. Gaýyp tasdan, Wiý şeýlemi? Aý jany sag bolsa bor-la, birki günlükde Annagulyň çep tarapyndan paraliç urup, öýünde düşekli zatly ýatyrmyş diýip eşitdim-de soramaga gaýdyberdim diýipdi. Ýöne aljyrady. Tas yzyna-da dönüpdi. Ony Aknabat saklady. Annaguly bolmasa ynha men bar-a. Aýdyber näme habaryň bar bolsa. Habar bolup üýtgeşik birneme ýok-la. Ýöne özüni göräýjekdim, diýip Gaýyp anyk bir zat jogap bermedi. Keýpinem özi? Keýpine adam soralýan döwürden oba göçdi, ýeňňe. Onda nä? Aý, bir zerura düşdüm-de, bir azrak karz pul soraýjykdym. Karz pul? Heh, pul üçin-ä Annagulyny görüp oturmagyň peýdasy ýok. Aknabat Gaýybyň soragly garaýşyna anyk jogap berdi. Ýok-da, ýok zady Annaguly nädip bersin? Öýde hojaýyn bolmasam-am, şon-a bilýän. Huruşlyk et almaga-da pul ýok. Unumyzam tükenip barýar. Bir aýlyga dikginip otyrys. Oňam müň sany deşigi bar. Haýsy birini ýapjak? Ýa-heý, at oýnatmasana, ýeňňe! diýip Gaýyp Aknabadyň ýatsa-tursa ömrülla ýadyna düşmejek gürrüňini tapdy. Hökümet mugt göçürip goýberesi ýog-a. Berer-ä, kömek pul diýdi, ýene gör diýdi. O nähili? Näme ol? Nämäň kömek puly? Göçýän adama hökümet kömek puly bermeli bor-a. Ýaýynda bir daban ýer berip, wüşt, göçüň diýäýermikä? Kim göçmeli, nirä göçmeli? Düşnükliräk geple! diýip, Aknabat aljyrap ugrady. Ýa entek size aýdanoklarammy? Wiý, siz Şyhmyratlar bilen gatnaşygy kesensiňiz-ow! Ýadyma-da düşenok. Men birhili şum habar getiren ýalam bolýan. Iki aý mundan öň Şyhmyrat çilim çekýänligi üçin mekdepde Aknabadyň oglunyň mazaly gulagyny towlapdy. Şu sebäpli aýalynyň ýel bermegi bilen Annaguly jalaý çişip-çişip bardy-da, Şyhmyradyň ýanynda ýaryldy. Oňa ite diýmedin diýdi. Çaga meňki, gelip maňa aýt. Ol-a çilim çeken eken. Tirýek çekse-de, çaga barmagyňy batyrmaga hakyň ýokdur. Şuny ýaman gowy bilgin! diýip haýbat atdy. Şeýdibem tersleşdiler. Aknabat ör-gökden geldi. Nämäni aýtmaly, kim göçmeli, nirä, näme üçin? Niräligin-ä bilemok. Aý, o doňuz batanyň töwereklerinden täze mellek bererler-dä. Näme üçindiginem, ertir ýa birigün hökümediň adamlary mellegiňizi ölçeşdirip zat edip aýdarlar. Aknabat bir howa doňup otyrdy. Ol häzir Gaýybyň gürrüňleriniň çyndygyna ýa-da ýalandygyna şübhelenmeýärdi. Ony parahat oturan adama duýdansyz abanan howpuň nämälim gorkusy basypdy. Şyhmyradyň-a mellegini düýn ölçäpdirlerem, diýip, Gaýyp mojukdan-mojuk gürrüň tapdy. Aknabat aljyrap ugrady. Näme üçin ölçeýärler? Näme etjek bolýarlar? Näme üçin ala-böle biz? Sen kimden eşitdiň şuny? Men-ä biljegem däldim welin, düýn işden gelýärkäm Şyhmyratlardan üç-dört sany galstukly adamyň çykyp barýanyny göräýdim. Bular kim diýdim. Guýymyň suwuny barlan adamlar diýdi. Mellegim ölçäp gördüler diýdi. Gepiň gysgasy neme bolupdyr? Şyhmyradyň guýusy barmy? Şyhmyradyň melleginiň ortasynda guýusy bardy. Ol bu guýyny öňräk ýörite ussa tutup, mallaryny suwa ýakmak üçin gazdyrypdy. Ana şo guýyň suwy beýleki suwlardan üýtgeşik diýýä. Pylan keseliň dermanymyş. Indi hökümediň niýeti Şyhmyradyň mellegini kurort etmek. Bu gün-erte ýokardan has güýçli alymlar geljekmiş. Şolaram barlansoň işe başlaýbermeli diýýä. Aknabat gudrat gören dek gaňalyp oturşyna, Onsoň? diýdi. Onsoňy şol, Şyhmyratlar bilen siz göçersiňiz. Biziň şu duran ýerimizem nesip bolsa, aňyrsy bir aýdan kurort bor, diýip, Gaýyp parahat gepledi. Aknabat oturan ýerinden ot alyberdi. Kurorda bolmaz şo? Hümm, hany bolabilse bolsun, ölini direldýänem bolsa şu taýdan-a kurort etdirmeris. Oturan adamy göçüräýmek beýle aňsat diýýä. Maslygym göçüräýselerem men-ä göçmen. Göçersiň, näme göçmän. Hökümediň kejine gitme. Hökümet zordur. Hökümediň zordugyna şühbesi bolmansoň, Aknabat başga sowal berdi. O näme üçin diňe biz göçmeli? Sebäbi häzir siziňem melleňiz gazyp görseň, şoň ýaly üýtgeşik suw çykar. Aknabadyň muňa ynanasy gelmedi. Çykmaz, diýdi. Artyp galan ekin-ä bitenok şu mellekde. Onçasyny biljek däl. Ýöne düýnki alymlar Şyhmyrada şu iki mellegi kurort etmeli diýipdirler. Şyhmyradyň öz aýdyşyndan ol-a eýýäm şu guruljak kurortdan bir işem sorapdyr. Bor, boş goýmarys diýipdirler. Sizem iň bolmanda garawulçylygyny bir alyň. Kurort boljak bolsa gelim-gidimi köp bolar. Doňuz Watanyň oýunda täze berlen mellekden salnan jaýy göz öňüne getirip gören bolsa gerek. Aknabat gözüni süzüp bir howa dymdy. Onsoň birden dikeldi-de. Guýusy başyny iýmişiň guýusyny başyna ýumraryn men. Birki bedre duz guýasam, nädersiň? Beýleki guýulaň poh-ça bolmasa, hym? diýip, Gaýybyň häliden bäri diýdirjek bolup duran sözlerini aýdyp goýberdi. Özem muny gaýyba bakyp däl-de, göni Şyhmyratlaryň işigine seredip gaty-gaty gygyryp aýtdy. Onsoň gaýyp, Aý bi mellegneň göçesiň gelmeýän bolsa, bilmedim-dä men, näme diýeýin? diýip, haňk-huňk etdi-de, maslahat berýän äheňde şuny diýdi, Ýöne näme etjek bolsaň hiç kime görünmänjik edeber. Biri göräýse, sen hökümede zyýan eden adam borsuň. Men oňa zeýkeşiň suwuny guýmaga-da ýaltanman. Onsoň alymlaň atasy gelenden-ä, Hökümet bize zyýan etjek bolsa, bizem hökümede zyýan ederis, dek ýatmarys. Gaýyp gaýtmak bilen boldy. Gaharyňa maňa bir gargyş edäýme, ýeňňe. Men bir gideýin. Gyýw, dur entek! diýip, Aknabat ony saklajak boldy. Aý, barybir pul bolmajak bolsa näme işim bar? Men zerur pul tapmal-a, gyýwat edip oturmaly däl-ä, diýip, Gaýyp ol ýerden zut gitdi. Men ýene-de bir zad-a sorajakdym, gyz. Gyýw dur-a! Gitdi-dä kellejigi kesilen! diýip, Aknabat onuň yzyndan gygyryp galdy. Aknabadyň ýanyndan gaýdyşyna, Gaýyp tamynyň kölegesinde orak dişäp oturan daban ussanyňka sowuldy. Sowulmady-da, ony ussaň özi çagyrdy. Ýer-ow, Akyň ogly, käte bir gümür-ýamyra gel-ä! Diýip, ussa oňa oturara ýer görkezdi. Men-ä Daban aga dogrusy, gümür-ýamyra-da elim degenok. Kel gyza är gaýgy, diýlen ýaly biziňem öz aladamyz. Şu wagt Şyhmyratlara baryp gaýtdym. Birki ýyllykda oňa biraz pul karz beripdim. Aýdylýan gürrüňler çyn bolsa, aýagyny sallap gidiberse, kim bilýä, soň ol haçan boşap geljek, haçan bergi berjek? diýip, Gaýyp ur-tut ýalan sözläp başlady. Weý-weý, Akyň ogly, bu nähili gep boldy? Kim ol aýagyny sallap gitmeli? Şyhmyratmy? diýip, Daban ussa allaniçigsi boldy. Ýa walla, Daban aga, senem indi menden gep aljak bolýaňmy? Öwlýä kessin, habarym ýok. Goýsana-how, Daban aga, sen goňşusy bolup bilmedik bolýaň. Biz ony obaň o çetinde oturyp eşidýäs. Andiç diýseň, ynha, nan iýýän sandalymdan andiçeýin. Ynha senden eşidip durşum. Eşitmedik bolsaň, indi eşitdigiň bor-da. Aý-how, ol öňňin öýlänem-ä şu seň oturan ýeriňde oturyp çaý içip gitdi. Şo wagt üns berdiňmi, saçy syrylgymydy? Hawa, syrylgydy. Hä, näme? Şyhmyrat bäş-alty günlükde ýaz çykdy, kellämi şemalladaýyn diýip, dellege saçyny aldyrypdy. Saç syrylan bolsa boldugy bor-da, türmäň sertarajy saçyňy syransoň arkaýyn gezermiň? Mundan çykdaw bi, asyl soňky gezek gelende bir hili keýpsiz gördüm-le şony. Keýpi bolmaz, çagalaryny döküp türmä gitjek adamda keýp nireden bolsun. Beh, dogry şo, türmä basylar ýaly näme iş etdikä o işi gaýdan. Kim bilýä, şu wagt güýçli derňew-ä gidýärmiş. Entek üsti açylsa, sizem sorag etmekleri mümkin. Bizi sorag edip näme? Biz oň eden işine şärik däl-ä, diýip, Dabyn ussa öňünden gaçyp ugrady. A indi şaýat hökmünde sorag etmekleri mümkin-dä? Biz-ä şaýat bolmarys. Biz oň näme goparanyny näbileli. Öz eden günäsini özi çeker-le. Hawa-la özi çeker-le. Baý dek gezmegem ýaman kyn-ow. Ýeri näme etdik-ä bi basylar ýaly. Beý, Dadan aga, algymy nädip alsamkam indi ondan? Türmä saýlanyp oturan adamdan algyňy hantama bolýan bolsaň, inim, senem kelläň gaty du-düw däl. Ozalynda karz bermeli däl ekenim. Ýeri, beýle işjeň boljagyna men doňuz bolup, düýşürgäp bileýinmi? Güýçli derňew gidýän bolsa, tirýek satyp bulaşandyr bi? Şeýledir, ine gör-de duruber, meň diýenim dogry çykar. Al-aýt goňşusy bolup, şu çaka çenli zatdan habarsyz oturypdyrys. Öňküje gününi özüne köp görendir-o. Ýaňy özüni tutup mesirgäp ugrapdy-da. Bulaň injigi-mesligi götermeýä. Mesligi goýun göterýärmiş. Goýnuň garasy, garaň garrysy, garryň hürrüsi diýýä, diýip, daban ussa ýene birgiden zatlar samyrdady. Sen-how, daban aga, birden Şyhmyradyň ýanynda şu zatlary aýdaýma, bilmedik bol, diýip, Gaýyp ýene bir emel etdi. Meň aýdanymy aýdaýsaň, maňa ýaman uly zyýan edersiň. Men bir sag-aman algymy alaýyn, onsoň näçe aýtsaň aýdyber. A-how, Akyň ogly, seň aýdýan gepiňi baryp, oňa ýelmär ýaly meni nä, heleýdir öýdýäňmi? diýip, ussa gatyrgandy. Şondan soň Gaýyp daban ussanyň ýanynda kän eglenmedi. Ondan-mundan gürrüň edip, tiz öýüne gaýtdy. Ýaňy şäherde ejeňi gördüm. Şähere çykan jigiň bar, Aýsenemmi şol? Ana şolara barýan eken. Şu gün agşam bize-de geljek diýdi. Özem ýatymlyk. Gep salgydan, seň bilen bir gürrüňjigem bar ýaly şoň, diýip, Gaýyp gelşine ýüzüniň ugruna Züleýhany-da aldady. Bize-de baýramçylyga diýip iki günlük rugsat berdiler, diýibem sözüniň üstüni ýetirdi. Nesip bolsa, bu gün Züleýha Şyhmyrada garaşmaz, ejesine garaşar. Şyhmyrada-da gelmesin diýip, kimden iberýänem bolsa habar iberer. Büýä şeýle. Şyhmyradyň guýusy bu wagta eýýäm zäk atylan ýaly bolandyr. Daban ussanyň aýaly miwe ärinden gep alyp biläýse-hä, Bir künläp Şyhmyrada şo-da iş bolar. Daban ussanyň bolsa içinde hiç mahal gep ýatmaz. Bu gün-ä şeýdip geçer. Ertirem garaz bir alaç tapylar. Meselem, ejeň düýn geli bilen däldir, Aýsenemlerde ýatandyr. Şu gün hökman geler, diýip, Züleýhany-ha ertirem boş gürrüňe daňaýmaly. Şyhmyradyň juda bolmasa, malynyň daşyna geçmeli bor-da. Jumadurdy ýaly tüýs ogurlyk üçin dörän, ömür boýy kişiň malyna göz dikip ýören zannyýaman ogurlaryň ýanynda Şyhmyradyň agyl doly dowaryndan söz açyp, Ebeteýin sapaga-da sepini bildirmän, gep-gürrüň bilen bir emel edip bolsa, Hä, nädersiň, Şyhmyradyň ýadyna Züleýha düşmän, ogur-jümrüler bilen tut-da-bas bolup ýörse? Umuman, söweşi şu hörpde alyp gitseň bolmazmy? Taňryň güni, darydyn köp bolsa, goý, bolubersin. Esasy zat dek ýatmaly däl, hereketde bolmaly. Soňun saýan batyr bolmaz. Gaýyp soňuny saýmaýardy.